us and you know you left us in a good place vana vamai venyu nekuti maitinamatira mutisimbisa handi takakudzwa zvakanaka saka ndinoda kuti kwamuri ikoko mutonyatsozorora you have end your crown you have end your rest nyatsozororai zorora kwamamshita dzakuwana pasi panapa isu tiri kutouya manje manje muchatoona tatoti tauya tatodzidza kuti kudenga rinokumbirwa kuti ndakuuya munhu achitobva avhurirwa gedhi saka tiri munzira kuti wei saka ndoziva kuti muchazorora mugare imi rwendo rwatopera vasara rwedu but ticharufamba mafambiro amakaita saka musambotityira rest in peace my dear brother love you so much always nda kutenda mwari doko vadzodzi yangu achweni kuda kwemakore avararama aishumira mwari ndokutendai hanzvadzi yangu nebasa ravakatisira rekunamata vakatimatirira vakatidzisa kunamata nekuziva mwari waisikeri kuti mupenyu vakuti indai zvakanaka isu sasara tichinamata hedu zvamaiita ini ndendai baba maiita ini
tinoda kutenda zvikuru tiri pano maringo aachway daricha elder vanga vari pano ini ndinoitwa dr luxford mchinji ndiri regional pastor waterfalls east district ndandiri mufundisi waelder jaricha ah, elder jaricha ava ndakauya muno kuna 2010

nekuda kweage yavo pakukura chaivo ini samufundisi ndine zvandaitokwanisa ukutoenda vachinondibatsirawo ndine dzimwe hama kana vatendi vaiuya kwandiri ndovarifel endai munobatsirwa naelder jaricha ivo ndichivataurirawo kuti kune mhuri yakati ine problemu yakati endai munotibatsira saka tiri kuti isu hongu tinofara kuti vaenda kumusha asi we are going to miss him pane izvozvo vaitibatsira ah, muchechi yamwari department redeliverance vakanga variko he was an intercessor vaiuya pano almost on a daily basis vachiswera pano vachinamatira basa ramai he was an exoter because vaiti kana soko richiparidzwa he would not keep quiet vaisimuka vachikurudzira vachiratidza kufarira eh, soko ramai elder jarichava tinga kufara kuti eh, time yavo vari pano pachechi pano vakatiratidza rudo vakatiratidza mwoyo murefu chavainyanya kusimbisa ndechekuti tiri kuda mwari wakare mwari akanga asikatenderi kuti vanhu vanamate nevanhu vane madhimoni saka nyaya yavo vairwisana nechinhu chinonzi dhimoni chimwezve chinotishambisa pana elder jaricha munhu aitaura nerufu rwavo vasingatye nguva zhinji vaita ini gore rino hariperi sa 2017 vaita ha iye zvino ndakuenda iye zvino ndakuenda vanhu tichizvitora light tichitora kunge kutamba asi tinotenda kuti pane zvavaitoona munyika yomweya vamwe vaiti imba yangu yapera yaane juraho yatopera nakuda kuenda vachiti inini pakufa kwangu handidi kunetsa vanhu vachiuya kuhospital ndichangofa chinyararire and exactly izvozvo ndozvataona zvichiitika ungonzwa kuti munhu haasisipo sunday munhu aifara achiimba nevamwe achitamba monday vanhu vaakaonana navo achitotaura zvekuoneka kwake saka isira kuti zvikuru sei chechi yeregion two mari dai atibatsira tafamba even neniwo ndafamba nzira yakafamba naelda jaricha asi pamusoro pezvose tiri kufara kuti gama raenda kumusha tinoti baba jaricha rest in peace zororai murugare mari atibatsire tikaramba takatendeka pamuri tichaonana neniwo zvakare mari ave nemu akuitire zvakanaka ah, ndinoda kungoti ndakagamuchirwa nasenior elder jaricha gore ra 2010 pandakauya muno mushortstone ndo vanhu vandakatanga kuziva ndakaona rudo rwakanyanya kuburikidza nasenior elder jaricha baba namai ah, ndinonzwa ku kuremerwa zvikuru nokuda kwasenior zvakawandisa zvinhu zvandingataure pamusoro pavo zvatakadzidza kwavari nerudo rwavaitiitira ah, ndiye munhu aikwanisa kuuya kumba kwedu vachibatsira isu nevana vedu Each time yavaisangana nesu vaibvunza kuti ko uyu zviri kufamba sei? Ndoda kuti auye ndiswere naye kuchechi tichinamata. Vakanga vaine hanya vachinyatso kutarisa kuti uh, vanhu vari kunamata sei Chinhu chikuru chandainyanya kufara pamusoro pavo munhu anga asingamirire kuti anozotaura mangwana. Kana paine zvavanoda kutaura vaitaura ipapo ipapo. Wakanga waudza kuti kumba kwauya hama kana umwe munhu waivaona sini yavasvika. vanozikamwa nehama dzedu nokuda kwerudo rwavaiita ndinonzwa kurasikirwa zvikuru zvikuru sei isu tainamata nawo pano pachechi nzvimbo yavo yavaigara iyi apa mberi apa ndopavaigara mazuva ose waiti wakataura navo vaikuudza kuti ah, ndiri kunzwa nyama yangu iri kurwadza asi waizoona shungu dziri mukati mavo ah, ndakaona nyasha dzamwari nokuda kwekunamata kwaiva mukati mavo munoziva kuti vaipupura vachiti gore rino ndora vaipupura vachiti ndaane 5 years kubva pavakabva kuplot vachiuya muno monday to saturday vachiswera muchechi munomu vaitogeza pamwe chete navanhu vari kuenda kubasa votora mota yavo vouya kuchechi kunoko voswera vachinamata vari muno nekuti mamwe masatani taitozouya tovajoina tichimboona each time uchipfuura unoona mota iri apo munhu ari muchechi saka vakatidzidzisa chinhu chakanaka ndinobva ndafunga musi wesunday chaiwo matambiro avakaita pamberi apo vakanga vachifara vachitamba chechi ine mufaro vakazosvika pakuuya kuzopa testimoni yavo Vachitaura ivo vachiti pakanga pachiparidzwa panapa paine family deliverance conference vachitaura kuti ndovhangeri randinoziva iri kubva kare vakomana musarase vhangeri rinoponesa iri chechi ngairambe iri pashoko iro rekuparidza jesu vakapupura vachidaro vakati ndinoda kuti muzive kuti chechi inei yaiparidzwa jesu neropa rajesu vachibva vagarawo pasi saka Ini ndinoona kuti tarasikirwa negamba muno mudistrict pamwe chete nekuregion kunoko. Elder Jaricha chandinoziva munhu aiva nerudo vaibatsira vanhu vakawanda panapaya pacounseling session counseling center vana vanhu vairohwa nezvinhu kuzvikoro uko vaiuya kuzobatsirwa pano nokuti vaiswera pano vaitakurwa vachiuya kuzonamatirwa nasine pano vari pano saka ndinoti isusu munhu watakaunganira pano ah, munhu anga ari connected namwari zvakanyanya pane pavakanga vakubonya yekutaura muna 2015 vachitiwo ah, ini ndiri kunzwa kuti ndakufana kuenda ndomasoko vayanga vachitaura tichide baba musataure muchidaro zvakanzi ah, ndozvandiri kunzwa izvozvo handisina chokugarira panapa imba yangu yakatopera kudhara ndobva tamboramba tichitaura navo bva wati hayi zvinoda ndakatenda handichatauri nyaya iyoyo zvakare asi gore rei ndoravakatanga kutaura nyaya yakadaro zvakare vakati handiri kunzwa kuti ndakufanira kuchienda nekuti ndiri kutoona kuti zviri kumberi ndiri kurasikirwa saka pane chimwe chinhu chachakavanzika chaiva mukati mavo chatakadzidza chatakabata nemunhu aita akaona zvinhu zvakaipa aichema erodajaricha vaichema kuburitsa misodzi chaiyo vachinzwa kushushikana saka ini ndiri kunzwa kurasikirwa zvikuru ah, vanga vari baba kwandiri nemhuri yangu ndibaba chaivo vaitirera Kuno uku kuchechi pamwe chete nekumba. Pandakazvinzwa kuti senior vashaika Sunday yacho havana kungotamba chete panapa tabva panapa takaenda kunonamatira mutende akatsva kuzasi uko vakamusimbisa vakati handisatani chete uyu unoita zvakanaka ndisatani chete saka vakazobva zvavo vakati ah, ndakuda kuenda kumba unozorora vakati siya tiripo asi ah, ndinotenda mwari munhu arwa kusvika pakuguma nekuti musi wemande vakaswera vainzi vainamata vakarara panapa nemonday tuesday vaida kuuya kuzonamata zvakare ndipo pavakabva vaya vaenda kunashe vachigadzirira kuuya kuzonamata muno ah, kufa kwakadaro kunonakidza saka hama dzangu shuwa kuparadzana nemunhu kunorwadza asi chinongotifadza chete ndechekuti siniya vanga vari muna mwari vachifamba namwari munoziva kuti pane umwe munhu anoneta nekuti vakakuudza kuti vaitiudza kuti ndakatendeuka rini kare kare vachitaura nhoroondo yavo vari kushurugwi kwavakatendeukira asi wozoona Kuda kwavaiita Mwari nezvavaiita kushingaira kunge vakatendeuka nezuro. Saka izvozvo zvakatisimudzira. Nanhasi tinacho chekudzidza chatinongoti Mwari dai akatibatsira tirwe kurwa kwakanaka kwanga kuchiitwa nasenior elder Jaricha. Tinotenda.
Isu ndisi taipinda pano naelder Jaricha. Ini ndandiri assembly elder wavo. ivo vari senior eh, hama dzangu tarasikira elder jaricha vakauya kuzondioneka iri mande manheru ini ndakuuya kuprayer zvikanzi ndauya kuzokupa basa iri enda unondinamirawo maposta aya kuti mucotage mangu mupinde munhu asi ini handisi kuenda kuprayer Miri yangu haisi kuita zvakanaka. Ndikati alright Cindy chiregai ndikutakure ndinokusiira ipamba. Ndabva ndavanamatira tichiri mumota. Ndikati neropa raJesu poreswai munhu wangu. pavakaburuka mota havana kucheuka vakabva vangoenda ndava ndasara ndichitaura namai jarichi ndazonzwa soko rekuti elder ndakatanga kuona message yekunzi elder varwara nenguva dikidiki zvikanzi elder vashaya handina kuzvitenda ndikubva ndafonera mufundisi ndikati mufundisi muri kupi mhanyai munoona kuti ichokwadi here chandiri kunzwa mufundisi wabva wamhanya wangu wakonfirma zvikanzi chokwadi baba hama dzangu iri gamba rakararaba iri musi wemande woyo patakanamata pakaburuka mwari pachechi pano zvatisina kunzwisisa soko rikai rikanzi rambai muchinamata mazuva ose muchisangana pano zvaita euda jarichi zvikanzi rambai muchinamata mazuva ose muchisangana pano taiti pamukana kwaedza ndichanotaurira weelda jaricha kuti ndosoko raburikira pano asi elda jaricha hatina kuzokwanisa kutaura navo vaiuya pano vachititsura vakati hamuna kuisirwa mari zvigaro izvi makaisirwa basa toti tazvinzwa senior pana kuna kungopedza nguva muchitaurira nyaya zvemari taurai soko tikati tiri kuzvinzwa senior senior hama dzangu isu tarasikirwa negamba pano paassembly vaititsura zvine simba dzimwe nguva vati kana vakada kundituma kuti iwe wakauyirwa wakatumirwa inini kunoku kuti uzondibatsira kana wapedza kundibatsira ndopauchabva kunoku patakazvinzwa hama dzangu takabatikana kuti shuwa shuwa sini yavaenda here asi tinongoti mwari vaita kuda kwavo nekuti vaigara vachizvinzwa vachiti ye zvino ndaakuda kuenda sunday soko randakabatisisa ravakataura vachi vari pano vakati kune kunoendwa vasati vagara pasi vakati kune kunoendwa taurai ropa rajesu dei mwari atibatsira apfuurira mberi achitisimbisa takopa handiziva kuti acharevererawo region ino acharevererawo district ino tichamuwana kupi asi tinongoti mwari dei atipinzwa mutsoka dzavo tagonawo kuuyawo pano tichireverera basa ramwari basa ramwari ranga rakareruka pano hapana zvairwadza waiti tikangotaura chinhu waingoona changoitika nekuda kwaisimiya vaiuya zuva nezuva vachireverera hama dzangu tarasikirwa Asi toda kungotenda Mwari nenguva yatakava navo vakatidzidzisa tinacho chatakadzidza pamusoro peupenyu hwavo. Dei Mwari varamba vachingotibatsira. Amen. Ini ndinopererwa kana ndakufunga zvababa wangu ava. vanga vari baba vangu kubva kumashure uku vari kansela wangu vari mubatsiri wangu mukuru kwazvo vachindipa tariro pandinge ndisina tariro ndichitangira hangu padhuze mwana wangu musikana ari kuuz uku akambobirwa laptop kutown last year baba jaricha ndo vakamupa laptop yaakachishandisa musi wesvondo tiri muno tatakagara pamwe cheta pachiti pakaimbwa voti mwanangu Simuka titambe. Takatamba zvakanyanyisa. Ndine umwe vanhu vakatamba navo. Masoko anga achitaurwa ndiwo ezvokwadi avakataura akangoshamisawo munhu wose akanga ariwo ekuti rambireipa zvokwadi paridzai soko remuchinjikwa Paridzai Jesu Kristu, paridzai ropa raJesu. Vachitaura kuti kare raiti richiparidzwa vhangeri, madhimoni aibuda vanhu vari mumabhenji vaisamirira kubatwa misoro. Asi ezvino izvi tiri kungouya kuchechi tichingopinda nemadhimoni tichidzokera nawo akadaro pasina dhimoni rambodonha muchechi. Paridzai Jesu Kristu vanhu vaponeswe. Vaitaura kuti vanhu vanouya vanouya muno vamwe atori masatanisi asi nekuti hamusi kutaura zita rajesu kakawanda hamusi kutaura ropa rajesu kakawanda muri kutopinda nawo masatanisi achingodzokera akadaro saka izvozvo zvese izvozvo zvakanga zvingoti pakukahadzika kuti baba ava vari kutaura sei mm, vachichema tapedza sevhisi ini ndakaendawo kumba kwangu sababa vangu veupenyu hwangu nemhuri yangu ndakumba zvakaramba zvingondibika ndikatora vana manheru tikati handei kwababa handei kwasekuru jarichi timbonotandara navo saka takaenda tikavirirwa tiri iko kusvika kuma 28 zvakanga zvichiitika ikoko ndezvekuti vakapinda mubedroom mavo vabuda nezipaperbag ranga rakazara mapictures ma maphotos Kubvira ana baba Guti kare kare vachitaura kuti ndini ndakanga ndiri photographer wakanga achitora mapicture akawani pakasiyana siyana saka ndairatidzwa ekubhindura mupuranga uchiripo vanhu vachinamata vari pasi pemupuranga ndichiudzwa nhoroondo ndichirakidzwa mabhishopu mamwe akatungamira kumusha kare nevamwe andisina kunge ndakamboonawo ndichiudzwa nhoroondo michato yakasiyana siyana asi mataurirwo acho zvainzi ndiri kukuudza izvi kuti usare uchiziva kwakabva chechi nekwayinofanirwa kuenda saka ipo pakunzi kuti usare uchiziva ndopataizonetsana baba munotaura sei patakasvika mai vanga vasipo vanga vari kwababa namai konyongwe zvikanzi ukuona mai vako vandisiya zvavo ndega haasi kutozviziva ruth kuti achandisuwa mai mai ndiri kumusiyawo baba mungu mbotaura se zvikanzi ndikutokuudza rega ndivafonere vauchi Saka mai vakafonerwa vakanzi uya kuno kune vaenzi. Uri kutotandara hako namai Bonyongo uchindisiya ndega kuno. Saka mai vakauya ndokubva tawana nguva yakanaka tikatandara tikataura. Mai varimo ndikanzi udza mai vako Waudze kuti she should be a very strong widow. Tikati baba munombotaura sei? Zvikanzi ya. I'm going. I'm going to be with the Lord. Saka indakatidza kuti baba vangu mukunamata kwavanga vachiita Mwari anga achitaura navo vanga vakagadzirira because vanga vachinzwa kutoda kuenda saka ukaona munhu achinzwa kuda kuenda kureva kuti akagadzirira akanaka ndo zvandiri kungotenda hangu nazvo mwari asi kuti takasiirwa chitsvambe chekuti chechi ngaidzokere panzvimbo hanzi muri kuita inonzi apostasy Hanzi muri kutiza vhangeri rechokwadi, manyanya kuenda kumari maerenda, manyanya kuenda kumari. Saka ah, ini handizii kuti tichawana ani achatiudza chokwadi chakadaro. Tinongoti baba wangu

Haleluya. Ayi ndakamirawo pano ndangoona munoziva dzimwe nguva chino kumuva is your heart. Amen. Inini handipinde muzayoja asi ndiri mwana waMwari. Amen. Ndinogara ndichiudza vanhu kuti machechi haana basa. Inini being a teacher as a profession change tichanomaka izvozvi kuZimsec. Hatitarise kwabva munhu, tiri kutarisa kuti munhu wakagona kunyora ansa iri kudiwa here. Ndo zvakafanana nemachechi, mazita bedzi, asi wagona here kusevha zviri kudiwa mushoko raMwari. Zvinova zvandamirira pano nhasi. Inini vanga vari baba mukuru moza munharaunda matike tiri malandlord Aripo umwe munhu vanga vari so quiet. He could not hardly speak munoziva zvekuti kana muri mumadzimai munenge muchingofamba but upenyu hwawo hwanga huchiminista mwari zvakanaka zvikadii nhasi mauraro mumwe munhu akadzidza kuti your life should minister god haufanire kufamba uchitaura ndiri elder ndiri mudhikoni ndiri chii but your life alone should minister god ndozvanga zvina baba varera apa life yavo yaiminista mwari ndofunga ndakati ndiri kuhomgroup musuno kuchechi kwedu kwandinopindawo vanhu ndikati veduwo ndoda kumhanyira kumariro maraini kwangu kwaita mariro zvakanzi ah ndiani apa baba vemo naamai vemo havana kugona kuziva but kamwana kegrade 5 kakati teti hamuzive here vanogara vari pachechi nemotokari yavo ndakanzwa kurumbidza mwari ndakati upenyu hwakadai ndinouda wenyu hwokurevererwa usipo nhasi uno chinonzi gamba chinhu chimwe chete chinokupa ugambao evanga vari kwaiti mutaura imwi shemi asi nokuti mabasa avo anzi anokutevera kusvika kwokupedzesera murume uyo akarwa kurwa kukuru akachengeta kutenda nokuti taingoona mabasa mabasa anokuteera vadikani ini ndofunga ndaiti ndichienda kubasa makuseni ndichibuda pageti pangu kunzwa maininai kuna kuzonditsika yenyu motikari ihombe nemhaka iye vanenge vakuti wewo zveshuwa vataura baba vakati nguva yekugeza yavo yanga iri yechi yekuenda yevanhu vekubasa vanga muno mucommunity medu munomu vaitozikana nekunamata vamwe makristu otobvunza kunzi naimi mata vanonamata ivava munonyepa imi nemaitiro ava vanoita vanonamata ivava asi avanga vangoni chinyerere vakachengeta anga dhavhidhi ndaro hanzi shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirayi vadikanika lets cop something ini ndazvifarira ndikati mutenda akambonzwa muno muchechi ndiyani zvinosiyaniswa motogona kunetsa pasta kuti kwenyu mazodii kundiendesawo tinokuendesa ndimwari chatiunza pano vadikani ndimwari chichatiendesa kumeni wemangwana ndimwari nokuti relationship yavanga vanayo namwari ndoyatite vaenda kuti vave zvavari masi mwari wokudenga vazotiitira zvakanaka vagarisani mushoso
ndaivaita mukoma wangu mukoma jarichi maiguru maijarichi ndine urombo maiguru vangu mucharamba muri maiguru vangu tichabatsirana baba jaricha ndakazivana navo vachiuya akawana inini ndaa mhuno it should be 2005 or so takatanga kuwirirana nekuda kweunhu hwavo ndikavatora ndikavaita mukoma ndikati ima hamusi baba muri mukoma taibatsirana taifanana zvipanera taipanana mafoshoro asi waiona kuti munhu uyu munhu wamwari mashoko avaitaura muninina nyika yasvika pakuguma mwari munoda kunamatwa unomboyo kuchechi kwedu zvechokwadi nerimwe remazuva ndakava nemhuri yamupano ndikasiya kwangu kwandinoenda ndonamata kulina uma ndinopopa baba jaricha vanga vakatinakira munharaunda ino pane zvakawanda zvatakadzidza kubva kuna baba jaricha ndinoti vafambe murugare amen
nhasi unoda kuti uvhure mwoyo wako timbowana nguva yekunyaradzwa nesoko ramwari haleluya haleluya hatingapedze usiku hwese tisina kunzwa soko ramwari saka toda kuti chiremekedza mwari manherano toda kuti tiombere maoko tichipururudza tichisiya nguva yese kuna muvhangeri mariya vauye vazotipa soko ramwari haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya wonderful
tinotenda tigareni pasi pamusoro mabishopu edu mapostora edu vana ovasiya wedu pamusoroi pasta jambanja pamusoroi madps edu mwari wedu mwari wavabaguti ndimwari wakanaka ini manheru ano ndirumwewo munhu wakanga achii Muswe takatanga pano musangano wefamily deliverance akuenda taakuparadzana masoko avakataura panze apo vakatouya kuno tikaenda pavari wakati watidzosa kuchechi yekare iyi ndiyo chechi yeayoje yawatidzosai ndikati baba tinotenda chaizvo kana tisina kutuka vanhu nekuti kana wamira mberi kwavanhu pane zvinouya saka wakandisimbisa chaizvo wakati izvi ndo zvatinotsvaga izvi saka tikaparadzana zvedu Ndokunzwa soko kuti senior elder vaya vaitaura kuti vatidzosa kuchechi yekare vatungamira kuenda kumusha. Maendere akadai aya maendere egamba. Saka nhasi ndimire pamberi pano pechita chavatsvene vose vari muno kuti titaure soko raMwari. tiedze kunyaradzana nekukurudzirana isu vatsvene tasara ya zvekuvhangera zve nezvimwe izvi asi kudai mwari yaitendera kuti tinase kudzidzisa kuti zvifambe zvakanaka kuvhangera kukauya kunouya tichifamba tichifambira mberi wane bhaibheri tibatei madzimambo ekutanga chapter number 2 toverekerwa baba vhesi 1 kusvika number 4 anotiverengera aripo here ndofanira kuverengerwa chaizvo kana ndotoverenga hangu aripo anoverenga tanga tichiverengerwa pano musi wemusangano uya
yes Zvino mazuva aDhavhidhi okuva pano akaswedera, akarayira Soromoni mwanakomana wake akati, Ini ndoenda nenzira yenyika yose. Ya, munofamba henyu bhija nabhija. This is verse number one. Zvino mazuva aDhavhidhi ekufa kwake akati aswedera, akataura masoko ekuti kuwana wake wakanga wari kusara Zvino ndaakuenda nenzira yenyika yese. Manheru ezuva ranhasi tiri pachiitiko chenzira yemunhu wese. Hatina munhu anoti haapindi panzira yakapindwa naelda wedu. Isu tiri pano tigere muno, wabereki wedu, wanasekuru wedu, Wakainda nenzira yevanhu vese, nzira yenyika yese. Dhavhidhi uyu anova mambo waIsraeri ari kutaura kuungano ako kuvana wake achivaudza masoko ekupedzesera kuti ini ndakuenda nenzira yenyika yose. Rufu rwaswedera pana Dhavhidhi. arikuna kusarudza kuti david ndi mambo arikuna kusarudza kuti david ndi king waisrael asi rufu mutemo wamwari wakawiswa namwari pane zuva rekuzvarwa pane zuva rekufa saka ndiyo nguva yakasvika pazuva ranhasi david otaura masoko ekuti ndaakuenda nenzira yenyika yose Munhu wakakomborerwa anoziva kuti waakuenda nenzira yenyika yose. Sababa wedu varere apa awa wakanga vachiziva kuti waakuenda nenzira yenyika yose. Saka waakuunganidza wana wavo waakuchivataurira masoko ekupedzesera. Saka manheru wano toda kunzwa masoko anobva musoko raMwari techivaturikira techiti ava ndibaba Jarichawa wari kutaura mashoko ekupedzesera kumhuri yavo kuti zvandava kuenda nenzira yenyika yose ndezvipi zvinotarisirwa kuti mai newana wasara nehama zvinofanira kuitwa ndezvipi kuti kwanise kurarama munyika ino takatarisawo munzira yenyika yose vhesi number two Verse number 2.
Ini ndoenda nenzira yenyika yose. Naizvozvo iva nesimba uve murume chaiye. Chiva nesimba zvino. Vekwajarisha tinzwei manheru ano. Chinonzi kunamata chinoda kuti munhu ave nesimba. Zvakanga zvichiitwa nababa awa hazvisi nyore panyama panapa. nekuti nyama inorwisana nezvinhu zvemweya iwe solomoni mwanangu chiva nesimba uwe murume chaiye imi vakomana wasara imimi hewa masoko asini yajarichai iwai nesimba muve varume chaivo kune varume munyika ino asi kune varume chaivo wanonzi varume chaivo tese tinopfeka mutirauzi varume asi haisi saini yeurume chaiwo tese tiri kuita wana warume asi zviri kutaurwa nesoko ramwari nhasi ndozveurume chaiwo varume chaiwo ndo vari kurayirwa nababa jaricha zuva ranhasi zvandava kuenda nenzira yenyika yose ndava kukurayira iwe solomoni mwanangu chiva murume chaiye nekuti nyika iyi haina kumira mushe iri kuda varume chaiwo nyika haigarike murume chaiye anofanira kuva aina jesu nyika iyi inorema iyi murume chaiye mwana chaiye anofanira kunge aina jesu ndaakuenda zvino mwana angu iva murume chaiye vhesi number three chengeta zvawakarairwa najehovha mwari wako ah. murume chaiye anochengeta zvaakarairwa najehovha mwari wake ah, panondipedza manje murume chaiye anochengeta murayiro yamwari murume chaiye anotya mwari murume chaiye ana jaiso kristu hongu tine varume vati ari kurehwa manherezuva ranhasi murume chaiye anobata soko ramwari murume chaiye muiti wesoko ramwari manheru ezuva ranhasi tiri pano pane gamba anova murume chaiye waakutaura kuvana wake kuti ivai varume chaiwo